Kenny Xivambu u velekiwe a tlhela a kurisiwa exitandini xa ka Xikundu ehansi ka masipala wa Collins Chavani eLimpopo. U sungule tidyondzo ta yena ta xikolo xa le hansi eka Muyexe. Ku sukela hi 1986 ku fika 1992 u ve mudyondzisi wa dyondzo ya sayense exikolweni xa Giyani High. U tlhele a va muleteri wa swa vuyimbeleri eLemana College of Education ku suka 1993. laha a nga va xirho eka south african tertiary institution choral association loko a nga se ya tirha etivumbeni college of education ku ti antswisa u yile emahlweni a ya dyondza music and communication eyunivhesiti ya south africa u tlhela a endla theory of music grade 1 to 5 na royal school of music ivi a tlhela a nghenelela eka tidyondzo ta piano grade 1 and 3 na almsa laha a paseke hi tinyeleti kenny xivambu sweswi i musician recording artist music education specialist and music entrepreneur hi yena mukhomi wa xivono na murhangeri wa ks talent development institute npc go explore a tlhela a va mufambisi wa to the throne music production hala tlhelo i mfundhisinkulu eka ultimate life church etsanini u tokotile ku va muhleri na muringanisi eka cathseta kenny xivambu a yimbelela no tlanga accordion ekerekeni loko a sungula ku dyondzisa egiyani high hi 1986 u vile khondaktara wa tikhwayere laha a nga hlula eka mphikizano leyikulu leyi a yi lulamisiwa hi tiwata
u vile muhleri eka mphikizano yo tala ya swa vuyimbeleri hi lembe ra 2002 tinsimu ta yena timbirhi ta xiyimo xa le henhla ti hlawuriwile tanihi tinsimu ta ndzawulelo ta mphikizano wa vuyimbeleri bya coral bya liprosa u vile mutshamaxitulu wa arts and culture council ya masipala wa greater zanin ku suka hi 2004 ku fika hi 2008 u tlhele a va xirho xa mopani district arts and culture council hi nkarhi wolowo loko kenny xivambu a rhekhoda phurojekiti ya yena ya khasete leyi nga hela yi longoloxiwa eka leti a ti tlanga ematikweni ya le handle leswi swi humelerile hi ku pfuniwa hi dr elija maswanganyi loyi a nga teka a famba na khasete ya yena a mexico ku fika namuntlha kenny xivambu u endlile ntsevu wa tiphurojekiti ta ku rhikhoda a ri yexe leti nga tirha kahle ngopfu emakete xin'wana ta tinsimu ta khini xivambu i loko a humelela leyi nga rhikhodiwa hi lembe ra 2003 na makhumbi hi 2006 jay hlungwani u humelerisile albhamu ya loko a humelela leyi nga kuma sagwadi ra mlfm gospel album of the year khini xivambu i munhu loyi a tshamela ku endla mintirho ya vuyimbeleri bya love and hope africa music lebyi a byi endleriwa ku tlangela siku ra afrika hi ku tirhisa to the throne music production hi yona mintirho leyi nga endla leswaku keni xivambu a va a tirhile na tinhenha leti landzelaka benjamin dube soli mahlangu dr wini maxava na van'wana na van'wana vo tala masagwadi lama a nga xiximiwa hi wona eka go explore ya katsa black management forum hi lembe ra 2007 sabc crown gospel Gospel Awards hi lembe ra 2009, 2017 na 2018. sagwadi ra munghana lonene fm sabc radio ehansi ka xiyenge xa best xitsonga gospel song of the year hi lembe ra 2012 SABC Crown Gospel Music Awards ya Best Album of the Year 2020. kasi ke hi lembe ra 2021 eka ingoma awards best album of the year Hi lembe ra 2021, Climber Africa Best Choir of the Year eNigeria. kasi-ke hi lembe ra 2023 mpumalanga gospel music awards best national worship song of the year kenny xibambu i n'wanuna wa muti i papa na mutirhela tiko ezanini Yena na ngamu ya yena va katekisiwe hi majaha manharhu na vatukulu vanharhu. kenny xibambu u tlhela a pfumelelana swinene eka milawu ya tiko leyi biyelelaka mindyangu ku lwa na ku xanisiwa ka vavasati na vana etikweni ra hina mintirho ya wena yi vulavurile hikokwalaho eka madyambu ya namuntlha hi n'wi xixima hi sagwadi ra lifetime achievement award